Some other times, believers, you need to ignore what people say about you. ndiri kukudzidzisa izvi because vamwe venyu muri kudzorerwa kumasure nezvinotaurwa nevanhu vanhu vachikuti mbavha vanhu vachikuti pfambi vanhu vachikuti zvakati vachikupa mazita ese akadaro akadaro hazvidi kuiswa mufungwa wapanzwisisa ka continue with your life ramba uchienda mberi neupenyu hwani hwako usamira kuda kungoteerera kuti vanhu vanoti kudii about me ah. vamwe vanhu vari kupenga avanye vantu vayahlanya nhamo iri pasi pano yakaoma uduvo lulapha emhlabeni lunzima nhamo iri pasi pano yakadii uduvo lukhona lunzima yakaoma unoona munhu e, akabata foni yakaiswa bhatiri uku yakasungwa nerekeni akaita yekudzvanya so achitaipa kuti mira kopo you are a fake prophet hausi kuona kuti ari kupenga here nenhamo kubva pafoni yakabatwa inoita kuti utaura kuti uyu mwari mukomborerei uyu ifoni ikhulume ukuthi haleluya wakararira matombo wakatsamira matombo so uribhizi kutaipa pafacebook tine muprofita mira kopo anonyepa hauna piro do you think i can take you serious hauna piro zvidhina ndo zvindopiro yako ukanzwa vanhu vachitaura negative about your life usangomira uchichema mani seka and proceed with your life khuluma okuhle ngawe imwe inhamo imwe ingozi yenhamo okunye imwe ingozi yechii yenhamo inongopa vanhu kuti varotomoke usatadziswa kuenda mberi nekuda kwevanhu vanongomuka vachirotomoka havasi vanhu vanongorotomoka kwandiri cheteka kana kwauri ukada kutanga kuita kabhizinesi anomuka orotomoka kuti mamuona ati ukada kutanga kuita zvakati anongomuka achidii ee vamwe vacho vakarohwa nengozi yenhamo abanye bangikhona bachaya ingozi yodubo haleluya wakambobvawo wakaona ebirioneya achitaura kuti miracle po is a fake prophet wakwabona Ukaona a billionaire achitaura kuti ndiri fake prophet ndinosiya kunamata. A billionaire. Munhu ane nzara ndiye anorotomoka. Umuntu olambileyo nguye okhuluma. Nzara inopa munhu kudii? Kurotomoka. Ukuthi apho nguwumana. Wapanzwisisa ka? Eh. You will never get a man who is full, a man who whose stomach is full speaking negative about other people. No. you will never get them it's only those without bathing soap without towels without salt munhu asina sauti umntu ongela sauti haana chakanaka chaanoona akulokuhlaza kubona wapanzwisisa ka munhu anogeza netauro rinopinda ruoko iri rakabooka haana chaanodii chaanoona nhamo inovhiringidza kuti utadze kuona kana munhu akaguta haaone zvakashata pamusoro pavamwe vanhu munhu wese waunoona erichman will never see bad things about other people vano encourager vachishuwira vamwe zvakanaka saka kubva nhasi ukanzwa munhu anotaura negative ziva kuti inzara ziva kuti ichii inzara kana vanhu vese vari kutaura negative pamusoro peupenyu hwako inyaya yechii nzara nzara indlala shamwari munhu akaguta anofamba neprivate jet yake ane dzimba dzake 100 haana time yekusworotarisana nedhirezi rawapfeka kwaona munhu achiti tekiteki nedhirezi rako tekiteki nehembe yako tekiteki nemhuri yako nzara urombo wapanzwisisa ka ee eh. akaguta unoziva ukaguta unoziva kuti chii chinouya next kurara kuzvirarira zvako wozvimukira haleluya zvino nenzara unorara here ngendlala ungalala yini kana 1 am unenge uchitaipa noma ngo-1 am uchiti maprofita anonyepa stereki nzara inokushayisa hope indlala yakuswelisa ubuthongo haleluya haurari namatirai vanhu vanotuka maporofita kulekelana abantu vakomborerwe vagute vakomborerwewo neupenyu hwakadii namatirai vanhu vanotuka machechi vakomborerwewo vazive chii mwari ndiri kuudza kubva nhasi ukatoona muromo wako uchitaura zvinhu zviri negative une nzara gore raunoguta uchive nemiriyoni unonyatsoona kuti there is no need to speak about this man there is no need there is no need to fight this one there is no need in this life when you have everything you will find no reason to fight this one you will find no reason to hate this one but when you are hungry you will think kuti pamwe maybe kuwanda kwataita iye anenge ane dumbu hombe ndiye akupedza chikafu saka you start to fight vamwe vanhu so namatai muwane zvizhinji so that you have positive thinking about other people about your community eh, kana une nzara makambozviona zvaunofunga here ihondo chete kana une nzara unenge uchifunga chi hondo indomamisa munhu ah, muchao aye koindawa but kana wakaguta so unoti aiwa zvinoda kutaurirana zvinhu zvinoda kudii kutaurirana eh, regai titaure nawo asi kana une nzara pakangoitika chinhu unenge waakutofunga chi dhudhu pamwe waakutonhonga nematombo nekune matombo anotema stereki unenge uchikuziwa asi kana dumbu rako rakaguta zvinoda kugara pasi tichitaurirana kana zvadai zvinoda kuti tinamate nepfungwa yekunamata inouya kana munhu akadii akaguta haleluya mamboona hatred yaamunyika munomu ndibona ukuzondana sokulilizve kungowengana kuponguzondana eh, nje chakanaka hachichaonekwa ba okuhle akusabonakali haa vanhu vashoma vanoona chakanaka valutshwana sevebona okuhle kungomukirana Kuphonguvukelana. Nzara. Indlala. Nzara. Indlala. Wakakuona wakagadzirirwa musoro zvakanaka hanzi haa chipfambi. Khanda okudla athi haa lo sehula. Wakakuona uchigona kugeza zvakanaka uchitsukirira hanzi chipfambi. Vathi haa lo sehule. Wakakuona uchifamba nemotokari yakanaka umba imbavha imbavha. Imbavha. Imbavha. Yanjonja.

mutsikei unofungidzira here kuti uyo akaita kabhizimusi kanga kutadzise iwe kuenda mberi kungamupambanisa ino kuya pambili tiri kutsikana siyanyatelana nzara inokonzeresa kutsikana nzara inokonzeresa kuwengana nzara inokonzeresa kusaonawo chakanaka chabatwa nemumwe pakugara panongoshama muromo wako unenge uchinhuwa nzara kungonziwo maona sei mapfekere akaita haa zvipiko ah, indoriziva dhirezi riya riya wakatoritenga 5 dollars 50 kana muchirida kungotadzawo kuti wakachena kungotadzawo kuti uyu akachena uyu wakuda kutoudza uyu kuti haa ah, zvipiko eh, wachiya wanga wakatenga iye ndoiziva painowanikwa 2 eh, dollars 50 kozoti magirazi awo aya andinozva akashopeke paseri mwoyo wako unorwadza kunguti uti aiwo anga akadii anga akachena ukuthi uve mcecile nzara indlala yakaoma inzima indlala tinamatire kudini kuguta kuti kuwe mudzimuri zvese zvibhakera bhakera mumhuri kuchaonana kuinya yechi tarisa mhuri yenyu nedzinza renyu uchaona kuti zveshuwa saka gore rauno ubudikira uchidriver kahonda fiti unobva wanzi akatora zvikwambo akatora zvikwambo akatora zvikwambo akatora zvikwambo watatondova ya akatora chi wakomana kana honda fiti yaakuda zvikwambo tachipa zvakaita sei kana kana oimba yetu rooms yakunzi yakuda kusaonawo nyasha chete

Ah, shamwa uta kutsvaga makuwa kuti ari papi wozi ndo chete chinokwanisa kumbokugutsa panguva ipi ngatimbonamatirai kuguta mangwanana kumbira mwari kuti mwari ni ndiropafadzeiwo nezvizhinji handei pamberi pamwari tinyengetei mwari ndibvisei panzvimbo dzokushaya namatai mukumbire kuguta ndinokumbirawo kuguta mwari kunobva mukushanda kwandinoita ndinokumbirawo kuguta mwari kunobva pamaoko angu ndipeiwo zvizhinji mwari pakupfuura kwangu ndinoda kuti mundipewo zvizhinji mwari handidi kuti ndigare panzvimbo yokutambudzika ndinoda kuti rurimi rwangu mwari ndinoda kuti nemhuri yangu mwari muipe kugadzikana kunobva muzita renyu imi mundigutse kunyangwe nesoko renyu ndigowe ndakakwaniswa pavhangeri yenyu mwari ndinoda kuti maoko angu aya mwari awinze pfuma ndinoda kuti maoko angu aya mwari awinze rugare kuti ndigokwanisa kuwana zvizhinji kuti ndikwanise kuwana zvinoita kuti ndirarame zvitsvene ndisina wandawenga pakupfuura kwangu mwari Ndibatsireiwo kuumbwa nesoko renyu Jehovha. Ndibatsireiwo kuumbwa nevhangeri yenyu Mwari. Tinonamata muzita rako Mwari wamasimba mweya mutsvene. Tichikumbira nyasha nengoni dzekudenga kuti dziwe patiri. Tichikumbira nyasha nengoni dzekudenga kuti dziwe nesu Mwari. Tichikumbira nyasha dzenyu Baba kuti dzidiridzire zvatinodyara pamusoro penyika ino imwari.

Namatai muzita rake iye woga Mwari, mukumbire nyasha dzinobva kwaari iye kuti akuzadzikisei pamusina kukwana. Pray, pray, pray, pray, pray. Ngatinamatei tichikumbira kuguta, ngatinamatei mazvita henyu Mwari wamasimba, mweya mutsvene, Ishe Jesu Kristu wokudenga nokutipa ngoni dzekuti tinamate muzita renyu. Amen. Haleluya. Tadzidza kuti kana munhu akaguta haavenge vamwe vanhu, azonda vanya vantu, anoshuwira vamwe zvakanaka. tikati zvakakosha kuti tinamatire kuguta nekubudirira mune zvatinoita kuitira kuti mwoyo weruvengo nomweya wegodo usagare patiri kazhinji kazhinji mwoyo weruvengo negodo unokonzerwa nokushaya ukange uinazvo hauna nidhi yekuvenga vamwe kana yekurwa navamwe haleluya saka ngachive chidzidzo kuti tirambe tichinamatira kuguta kuti tirambe tichinamatira kuropafadzwa mune zvatinoita kuitira kuti tisapote tichirwa nevanhu vasina mhosva nesu kana kungovenga vanhu vasinawo daka nesu naika ehe saka dzidza kuti nguva nenguva uchinamatira kuti mwari ndipeiwo kuguta mwari ndipeiwo zvizhinji mwari ndipeiwo zvinoraudzira zvinokubatsira kufungirawo vamwe zvakanaka kana ukange wakaguta haleluya